Il-programm fejn ngħodd u fnisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se niltaqgħu mill-ġdid ma' Simon Salafia li se jkompli jixħet dawl fuq l-etimoloġija ta' żewġ postijiet f'Malta, l-Imtaħleb u l-Imtarfa. Kif ġieli semmejna fi programmi preċedenti, meta nistudjaw l-etimoloġija tal-kliem Irridu noqogħdu attenti minn dik li tissejjaħ etimoloġija popolari, jiġifieri l-etimoloġija ta' x'jaħseb il-popolin hemm barra, aktar milli l-etimoloġija li nistgħu naslu għaliha b'aktar raġunar permezz tal-kotba u r-riċerka. Il-bniedem jitqarraq daqs tazz ilma. Ma ntuhx tort sal-aħħar, għax meta ma jkunx jaf xi ħaġa, jipprova jagħmel sens mill-għarfien li jkollu madwaru. F'dawn iż-żewġ postijiet li se nsemmu llum, faċli taħseb li huma żewġ nomi mimmati ħierġin mill-idea ta' ħalib jew tarf. Ma nħodhiex bi kbira li hawn min jaħseb li l-isem Imtaħleb huwa assoċjat man-nom Ħalib jew mal-verb Ħaleb. Forsi għax huwa l-post li kienu jaħilbu l-annimali fih. Jew lanqas niskanta jekk hawn min hu min għalih li l-isem Imtarfa huwa assoċjat ma' nom tarf jew mal-verb tarraf. Forsi għax jaħsbu li huwa raħal li jinsab fit-tarf jew fix-xifer ta' Malta. Huma żewġ interpretazzjonijiet popolari li jagħmlu sens, aktar u aktar meta nafu li nsibu lokalitajiet, bajjiet u toroq f'Malta li huma derivati minn nomi minn Mati, ngħidu aħna l-Imsida, l-Imrieħel, il-Magħtab, il-Munxar, l-Imġiebaħ u Miġra Ferħa. Madankollu, kif se jgħidilna dalwaqt Simon Salafia, huma żewġ postijiet li l-etimoloġija tagħhom hija marbuta ma' żewġ ismijiet Musulmani. Tlaqna nisimgħu x'għandu x'jgħidilna dwar l-oriġini tal-isem Imtaħleb.
Illum ħa nispjegaw post li li li dejjem ħawwadni biex niprofa nifhem it-tifsira, l-oriġini, n-nisel, jew kif ngħidu aħna l-etimoloġija tiegħu. Il-kell il-post huwa l-imtaħlib, l-imtaħlib. Kif qed nippronunza ħin jidher li huwa nom għax għandu l-artiklu. Però il-professur Wettinger irnexxielu jagħti tifsira li imtaħleb Iqaċċat l-artiklu ovvjament u tiġi mtaħleb. L-ewwel parti meta huwa il-propożizzjoni ta' imma kif kienet tintuża fil-Medju Evu saba mid-dokumenti li għadha ħajja speċjalment fit-Tunezija jgħidu ehm, għadha teżisti llum fit-Tunezija flok of ta' jgħidu mta. U Hu interpreta it-tieni parti Ħalab bħala Aleppo, bl-Għarbi hija Aleppo. Jiena mit-tiftix tiegħi sibt interpretazzjoni li fl-opinjoni tiegħi tagħmel iktar iktar plawzibbli. Eh? U ir-raġuni hija illi sibt post li llum huwa parti mill-airport illum ma jeżistix li meta kif sibtu miktub ġo mappa huwa ħabel Ħalib. Eh? Issa aħna inti taraħ miktub ħalib. Imma ma tkunx taf kif tippronunzjah, tiftakar u meta spjegajna l-ismijiet musulmani tista' tgħid ħalib u tista' tgħid ħalib. Eh? U s-suspett tiegħi huwa illi għandu jiġi pronunzjat ħalib. Issa, x'inhija dil-kelma ħalib? Huwa isem musulman eh? illi Għaliex huwa isem Musulman? Illi l-għerq tiegħu huwa l-għajn ħarxa, l-ewwel ittra, l-elle ovvjament u l-be. Aħna għad baqanna dal-verb jeżisti li huwa l-verb eleb, eleb. Imma jien iktar ikkonvinċejt ruħi li l-verb ehm, eleb fil-pala isem musulman Huwa ħalib għax aħna għandna żewġ verbi oħra, il-verb ħafer u l-verb ħasel, eh, jekk isibhom miktubin bl-arbi huma l-ewwel ittra tal-erq hija lajn ħarxa, eh, ġifieri ħasel u ħafer, eh, kieku qed nippronunzjom jiena bl-arbi. Allura dan hu isem komuni li huwa l-isem ekwivalenti ta' Viktor, dak li ħareġ rebbieħ. Sibtu fit-toponomastika Spanjola ta' l-Andalus, u allura t-tifsira hija prattikament faċli, eh? Mita ħalib, mita ħalib li mbagħad jiġi imtaħlib. Interessanti mbagħad biex iktar nikkonferma illi din hija iktar plawsibbli hija li n-nutara fl-antik kienu jiktbu Monte Calibbo. Meta jirreferu għall-imtaħleb, jiġifieri l-ħoss hu iktar ċar hemmhekk, Monte Calibbo. Eh? U iktar interessanti huwa l-fatt li fl-aħħar ktieb li ppubblikajt fuq il-place names ta' Malta, sibt post li jismu ta' ħaliba. Jiena qed nimpronunzjah kif il-moħħ għax assoċjat ma' ħalib li hija l-formi il-forma femminili ta' ħalib. Jiġifieri fil-każ tagħna ngħidu Victor jew Victoria, bit-Taljan Vittorio jew Vittoria, u f'dan il-każ jiġi ovvjament ħalib. Eh? Interessanti li il-kelma aglabidi, aglabidi dawk l-Arab li attakkaw Malta minn Sqallija, għandhom l-istess etimoloġija, eh? il-g, l-l u l-b. Kif diġà semmejt fl-ewwel rokna tal-programm, issa se nitkellmu fuq l-etimoloġija tal-post Imtarfa. L-Imtarfa hija lokalità żgħira u kwieta fil-parti ċentrali ta' Malta, qrib ir-Rabat u l-Imdina. Għandha popolazzjoni relattivament żgħira u hija magħrufa għall-ambjent rilassanti li għandha u għall-istorja militari tagħha. Minkejja li l-idea ta' tarf wisq probabbli m'għandhiex x'taqsam mal-kelma mtarfa, nixtieq nieħu spunt żgħir mill-kliem tarf u ttarraf. Ġieli kellkom xi tifel jew tifla f'xi klassi jew xi neputi jew neputija mqarqċa li ma tkunux tistgħu ssibulhom tarfhom? Din l-espressjoni tintuża meta ma jirnexxilekx tikkontrolla lil dak li jkun, sforz kemm ikun imqareb jew fuq ruħu. Min-naħa l-oħra, jekk imbagħad tkun sibtilhom tarfhom, ikun irnexxielek tikkontrollhom. Meta ma jirnexxilekx twieġeb xi mistoqsija f'eżami jew tfalli milli tbiddel iż-żejt tal-karozza, jista' jkun li ma tkunx qbadt jew sibt tarfha. Għal min ikun medji f'ħafna xogħol u jkollu ħafna ntietef x'jagħmel, spiss tisma' lil min jgħid li għandu ħafna trufijiet mibdija u mhux mitmuma. Hemm ukoll min iġib id-dinja fit-tarf jekk jgħaġġibhom u jkabbar problema ċkejkna. Insibu wkoll bosta qwil bl-idea tat-tarf u t-truf. Qawl sabiħ li għandu jservina ta' twissija biex ma mmorrux fil-periklu jew f'xi xifer tar-rdum. u li min jittarraf, jiġġarraf. Tweżina oħra biex did-darba nżommu saqajna mal-art, għax nafu kemm nafu, xorta waħda fadlilna x'naqdfu. Huwa l-qawl, L-għerf ma fihx tarf. Infatti, anki fil-lingwa, meta ngħidu li xi ħaġa hija bla tarf, tkun enormi. infinita. Tlaqna nisimgħu mill-ġdid lil Simon Salafia ħa jkompli jurina r-rabta tan-nom propju mtarrfa ma' isem ieħor Musulman. Kelma oħra illi għandha l-istess struttura bħal imtaħleb hija imtarrfa. Il, dawn iż-żewġ kelmiet setgħu faċilment jiġu interpretati bħala nomi minn mati, imma fil-każ li qed naħseb jiena din hija idea li ma treġix, eh, ma treġix. Mela, il-kelma imtarfa. Kif eh, jien ernexxi li jew wasalt għall-etimoloġija tagħha? Irridu morru għawdex, il-qawra, il-qawra ta' għawdex fejn mid-dwejra, u hemmhekk hemm wiet li huwa wiet orof Għoruf, eh? L-għajn hija l-għajn mhux ħarxa normali biex nifhmu r-radba. U għoruf, eh, meta tiċċekkja l-ismijiet Musulmani kif għadna, huwa isem Musulman, għarif, għarif. Hemm isem Musulman ieħor li huwa għarif, jiġifieri bla maħtufa u li twila, għarif, u imma hija ċara illi mill-missajjida li kien hemm hemmhekk il-wiet jgħidulu għoruf. Għoruf, li hija għaref. Fil-femminil x'jiġi? Jiġi għarifa, għarifa. Mela qegħdin ngħidu illi għarifa hija huwa isem femminili, eh? il-maskil huwa għarif jew għorof, imma fil-femminil huwa għarifa jew għarfa bil-Malti. Allura nerġaw nużaw dik il-mita jew mata li għal il-partiċella ta' li hija storika, li hija medjevali, u jekk inti tagħmilhom flimkien tiġi mitarifa, mitarifa. Meta taġġilhom l-isem jiġi waħdu, imtarfa. Ta' min jgħid ukoll li fit-toponomastika għandna ħafna postijiet eh, illi jisimhom tal-orof jew tal-orfa. Fl-opinjoni tiegħi dan huwa każ fejn l-isem Għaref jew għarifa ġie sar nom, eh, minn min isem propju sar nom u żidnilu l-artiklu. Tantu hekk li minnu mitħla tal-buskett hemm razzett li jgħidulu ir-razzett tal-orof, tal-orof. Eh. Iġifiri, dan huwa il-kas ta' mtarfa. Biex inkunu edna kollox, Jeżisti isem Musulman li huwa mutarrif, li jista' jkun ukoll tifsira oħra plawsibbli ehm, li tista' taċċetta ta' imtarfa. Eh? Però jiena iktar immur għal isem sempliċi għax il-kelma mutarrif jew mutarrifa fil-femminil teżisti biss kieku fil-post imtarfa. Mentri l-isem orof jew orfa teżisti bħala terminu toponomastiku f'ħafna postijiet f'Malta. Bħala konklużjoni nistgħu ngħidu li l-kelma imtarfa m'għandha xejn x'taqsam man-nom tarf jew mal-verb tarraf titfa' lejn it-tarf. Ir-raġuni hija sempliċi għax kull post jista' jkun fit-tarf ta' post ieħor. L-iktar tifsira plawzibli illi sibt jiena hija li huwa